Roco paco ni owiny dolo aye laroc paco ne. Roco paco ne ki lok aloka ce. Roco paco ne ki roco ki lok, ki roco ki cero pong dwongo, ki roco ki wot i sub counties egu ma aneno owiny dolo gitye timo ne. Owiny dolo gi gitye two aya Wuwiny dolo gitye ka tur aring lobo Acholi, wutye neno ne, gipe ka roco paco, roco paco pe ki loko aloka. Action speak louder than words. Cente eni ma wuwiny dolo gi gitye ka balo ne me wot i sub counties, me wot koni pong dwongo gi ni, cente eni dok kono wilo lwaki dyangi, eh, cente eni wilo lwaki dyangi.

Labongo culu dyangi pa Acholi ci an macalo Doktor Daniel Soka aneno ni owiny dologi gitye ka bango wi dano. Owiny dologi gitye ka bango wi dano onongo myero guwac ni giri tutwal i tim. Dong kong wacito ka limo paco. Owiny dologi gitye ka limo paco ya. Owiny dologi gitye ka limo paco gitye ka touring lobo Acholi pien guri kare mapol pe gulimo lobo Acholi. Ineno, omyero winy dol guwacde gitye ka limo paco, ento pe gubed ka bango wi dano ni gitye ka roco paco. Eni pe roco paco. Raco paco pe giloko aloka. Roco paco kitiyo atiya. Roco paco onongo winy dol-gi gucak ki culu dyangi pa Acholi. Roco paco mo keken bibedo peke Acholi ka pudi dyangi pa Acholi pe kiculo. Onongo myero winy dol-gi gubin ka nyuto accountability ni da, ada lutwa. Ada, lutwa gamente kombeddi dong guculo dyangi pa wan macalo aculiko ducu. Waneno ni dong olo watwero roco paco, wan dong neno watye ki en, en, en, en, en. Ento pe iculo dyangi pa Acholi. Aneno calo owiny dologi gitye ka cigo wang bur ma tye i cwiny Acholi. Aneno ni owiny dologi gitye ka nyono adola ma tye i tyen Acholi. Gitye ka pye i wang bur adola ma tye i tyen Acholi. ki wek bao acoli ya ki wek bao acoli acoli omyero wabedo realistic omyero wabedo dano ma tamo jami matut ki neno jami matut ento pe ki nen jami yo moni me pere pere pe ki nen jami level me lakuru an lubanga gero mina ryeko anywali Amedo ki kwano ameda, aneno jami matut, atwijo oko kwici kwici kwici kwici, aneno jami moni atwijo oko, pingo acwali mukene gipe ki wang eni me neno jami twijone oko, kodi ma an aneno kede ni, eh, ope kede pingo? Bango wi dano pe gibang ya, acwali dong kibango wigi oromo, acwali dong onywaro acwali oromo, otiyo cene be ki nyang acwali dong oromo, Roma wek acoli obed i cola mot, wek acoli okum mot, wek acoli okok i para mot. Wun kony acoli ongayo wu oko, owiny dolo kony acoli ongayi oko. Wun ki luwotigi ki ngagi ma wutye wot kitgi ni kony acoli ongoye ongayo wun oko dong, ento dong kwom bedo you have resorted into bango wi acoli, wun wutye i bango wi acoli. An ka onongo abed ki kero mo, onongo aryemo winy dolo giyeko ki gi style gi me bwolo bwolo me bango wi acholi ni. Onongo pe utimo style wu eno me bango wi acholi ni. Uti ka bango mere wi acholi pien uneno ni gang dong uto oko. Ngat mo ma twero timo gin mo peke, ngat mo ma twero coko wun peke. But ki bot an, ka onongo ni abedo i lobo Uganda, onongo abiwoto ko i korwu mot, alibowu wa mot, ci abipenyo wun ni, Owiny dolo, pingo omaro kong pe icak culo ki dyangi pa Acholi? Pingo pe iwac bot laditti Museveni ni kong okwong culo dyangi pa Acholi-ko? Pingo pe wukwong ki culo dyangi pa Acholi? Owiny dolo, Peny me aryo ma onongo an macalo Dokto Daniel Sok abipenyi kwede en aye ni, Wuwiny dolo agreement ma wutimo i bar page i kin awobe Cilil kacel ki Museveni ni? Agreement ne wuo kwene? Actually amyero awecwu atir ni agreement ma kitimo i bar page i kin Cilil ki Museveni gi ni Lok me culo dyangi pa Acholi tye iye namba acel kom bedo Museveni obedo i loc pi mwaki ma romo pyerangwen. Dyangi pa Acholi mo ma kiculo peke dano dok in state gubalo cilingi madwong me wot i bank, culo yabo account, timo ngo, kwo timo ngo ento dyangi pa Acholi mo Peke ma giculo. An i 2016, i i yera me 2016, aryemo en lu- lukodi lubwolo eni, lukodi kodi lubwolo eni ma gubino ni dong gamente mito culo dyangi pa acoli-ko. Peke lok me kwir tye. Teke kwir dong cok, gicako bango wi Acholi ni gamente tye ka myero oculo mwony macon, gamente tye ka myero oculo dyangi pa Acholi. Enoni weng bango wi dano keken owiny dolo, oyare mere i lobo Acholi pi niga oto. Ento ka ni onongo Acholi mogo calo an Doktor Daniel Soka gini atye ki kero, atye ki kero ma onongo atye ki awobena ma onongo cagwaka tye i kin bunga mo i Congo onyo atye i kin bunga mo two i tim pa lukok ki kwica onyo i tim pa labek kwica onyo tim pa ludaa po pa dwat gi ni owiny dolo onok wun pe oyare i lobo acoli onok pe oyare i lobo acoli kong ma acel owiny dolo in agreement wu ma signing ming ming kit museveni gi i bar peje i kin cilil ki gamente ni

Peko ma tye i lobo actually ni owiny dolo tye one of the contributor tye jo ma gu contributing peko eni pien owiny dolo ocak tingo kibego pa Museveni wa yam owiny dolo tye ka cobo miti pa Museveni timo miti pa Museveni ento pe ka timo miti pa Acholi dok pe tye nino mo ma ngat mo otam ni roco paco mo twero time ka Museveni tye i kom Teke Museveni tye i kom roco pa jo mo peke ma obitimme i lobo Acholi ka ngat mo keken obino ni en tye ka roco pa jo ma Museveni gi pud gitye i kom ngat eno ni obino ka bango wi dano tye ka bango wi dano tye ka bino ka bango wi dano ka onongo an atye ki kero onongo bene pe gibino wa ki style gi me bango wi Acholi ni winy dolo ka onongo an abedo i lobo Acholi onongo peny ma adekka obibedo kuman Peny me adek ma mega onongo obiwoto kuman ni, Owiny dodo ki lam ma Patu tye kwene? Okora Lai tye kwene? Ocora Walter tye kwene? Utyeko gi oweng bat cwit, uneko gi oweng en ki style wu me kelo peace talk mogo me bwolo bwolo. me signing peace talk muku me bwola bwola i bar pede ni utiko ki lutino acholi ko weng and out of lwaki jami ma ucoyo i- in that peace talk lwaki deal ma ucoyo lwaki jami ma ucikke ki iye pe ucobo wa mo acel pe ucobo wa mo acel and man dok in uwiny dolo pud itye ka lipe calo oculi ma mito mako gweno calo anyara ma mito mako gweno calo ukat ogwango kak ma myero omako gweni ki ite gang, itye ka lipe, itye ka lipe wa in kikomi calo owiny dolo ingeyo ni itimo bal madwong i lobo Acholi en dano mapol pe gingeyo, itye ka lok ma tipo komi peke pien ongeyo bal ma wutimo i lobo Acholi, pien ongeyo fake peace talk agreement ma wutimo i lobo Acholi, ongeyo fake deals onyo deals ducu ma wun wutimo i lobo Acholi ento man pud idoko ka cigo wang bur pa Acholi pud ibino ka pye i wang bur adola pa Acholi. Owaco lok ma degia lakwonya pe Aye adoko gwok Cwer cwiny ma neka woko an adoko gwok pa ci Ululu Owaco lok ma degia lakwonya pe Aye adoko gwok Cwer cwiny ma neka woko an adoko gwok pa ci Ululu Acholi dong odoko gwok pa jii pi mwaka pyerangwen. Kuc pe, yomcwiny pe, kumwu keken. Ci dong Acholi, tin apenyowu ni, wamidu mono ki lege Lubanga pa Icrael li? Wamidu ne ki lege Lubanga pa Icrael onyo dong walegu Lubanga pa Acholi? An macalo Doktor Daniel Soka aneno ni dong kong walego Lubanga pa coli, walabo dogwa bot abila, pien nen calo Lubanga pa Icrael-li dong pe twero konyo wan acoli. Pien acoli wan dong wadugo gwok pa jii, wadoko gwok pa jii-eko dong, jii dong uno watjui, jii dong unowa oromo do pi mwaka pyerangwen kulu, Kite onongo dong ningo nyo bal pa Acholi dit rumani onongo myero dong kica omak jii do i kom Acholi ento man ka pud awinyo ni Acholi nyo Northern Uganda stand at 69 percent of poverty rate atamo ni atim ngo? Akemo dwong, gubu peke, man aye tye tyen lok ma oweko nino mo keken peke acako lok pa Acholi, I get so emotional, wang ma kok, wang ma pig wang okatti, itye neno lokke ni, ento Acholi ma ming pe gineno gin eni, pe giparo, gitamo ni nen calo dong gingiyo ki can, can pe ngine kede ba, ngat mo i lobo ni ma twero ngiyo ki can peke. Ambassador olaro tunu, wod mucwini

Wan macalo Acholi watye ki koko madit tutwal i komgi, watye ki cwercwiny madit tutwal i kom- i komgi. Therefore, wuwiny dolo, ka onongo naka Acwi pe ingeyo, omyero inen dok iniang ni an atye i kin Acholi ma cwinygi tye ka cwer i komi ma pe wacce. Atye i kin Acholi ma gitye ki kiniga matek tutwal i kom in macalo owiny dolo, wod agago. Dok tinda myero awacci atir, wuwiny dolo, ni Wot eni ma in tye wot i pong dwongo, itye ka wot i sub counties weng-ngi. Tye jo mukene ma gubino ka winyo lokki ma gumako lagweng gukano tye i ngegi, ento gubu peka peka onongo myero gucel wii ki kome. Gitye ka myero gicel wii ki kome, ento gubu peke gitye lworo acikari ma in itye kede i ngeti eno-ni. Muru lok ma omyero inge owiny dolo. Lok me ryeko tyen akwili eno. Kiniga mukene ma wan acoli mukene watye kede i kom in, en aye omiyo ka wabino ka winyo lokki, nongo warwako lagweng tye i jaba, nongo wakano lagweng tye i cingwa angec. Cains pe nonge anonga winy dolo. Kare pe nonge anonga, onongo kono wanyuto boti ni cwinywa ocwer i komi, onongo kono wanyuto boti ni watye ki kiniga i komi. Ayo, mere ocito ka dwai tim yo, orim angole a kuru kwedo, orim angole a kuru kwedo, wod ma oto, twon can pa malo, lye pa min to, bila pe tye i ngeta kakany, onongo omyero akut bila, onongo omyero akut bila ka odwok kinigana piny. Acholi, Watimo ngo? Watimo ango? Kong wakuru me rokki umak cit lutinowa weng ka wange. Wakuru kong lee marac-ci, lee mager-ni, umak cit lutinowa weng ka wacako ngeyo komwa. Wabingeyo komwa wene? Wabicowa wene ki i wang lek? Wabicowa wene ki i wang nino? Pol lukec ti kwene? Jakop olanya ti kwene? Ocorre Walter moto tye kwede ki lama pat two kono ki lama pat two wod mucwini tye kwede ki lama pat one moto tye kwede Acwedi owacca ba Acwedi ogam ma lokki ba Ogam doga ba Ogam doga ba kakana Aye long long An amito neno got twa ye, wiye ye long long ye, wiye ye long long ye, kitere ki long long ba e. An amito neno got twa ye. Wan macalo acoli, wacolo cola ni wok ki wer i kare me peko matek, i kare me cwecwic matek, wawero wer i kare me cola. Wun ludito kacel ki elders ducu ma tye i lobo Acholi, wun nen calo pe wuniang cwercwiny pa wan bulu. Wun pe wuniang cwercwiny pa wan bulu. Mwaka pyerangwen kun bedo oromo oko. Pe waneno kuc mo keken. Pe wabedo ki yomcwiny i kwowa. Amito awacciwu ni ber tutwal ka inongo yomcwiny i kare me tino ki kare me bulu ma megi, loyo yomcwiny ma ibinongo i kare ma iti. I kare ma iti kit inongo yomcwiny, gubu peke, nongo gubu dong peke. Ento ber tutwal ka ibedo ki yomcwiny i kare ma itye latin, i kare ma itye awobi, onyo i kare ma itye bulu. Dong acoli, ka tin acito ka giko lokka, amito ni agik lokka ki peny. Amito alul lokka ki peny. Dong pennya tye kuman ni, Owiny Dolo, pocicon ma megi-ni ma kilwongo ni Chief Justice-ci, in mono ibikonyo ki acwela wene?